Qiegħed nerġa' ntella' din il-wirja kappella Ave Crux Spes Unica fil-qalba taċ-ċentru storiku tal-belt Victoria, wirja li hija ddedikata lill-wiċċ ta' Kristu li tmur lura lejn is-sena 1904. F'din il-wirja kappella insibu apparti l-artal li huwa armat għall-okkażjoni quddiem din ix-xbieha għażiża tal-Wiċċ ta' Kristu li hija armata matul is-sena kollha, insibu sett statwetti li jirrakkontaw il-ġrajja kollha tal-Passjoni. Allura nitilqu minn Ħadd il-Palm, meta Kristu daħal b'mod solenni fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm, ovvjament sal-okkażjoni biex ngħidu hekk tal-kruċifissjoni fejn Kristu nhar il-ġimgħa l-kbira ħames tim wara ta' ħajtu għalina fuq l-olja tal-Kalvarju. Is-set tal-vari li nsibu f'din il-wirja kappella huwa tal-artist Għawdxi Manuel Boħaġar mill-Belt Victoria u huma pratikament ix-xogħol il-proġett tal-vari beda propju 10 snin ilu fl-2014 bl-ewwel statwa tkun ta' Kristu fl-ort tal-Ġetsemani. Nistgħu ngħidu illi b'sodisfazzjon issa s-set tal-vari huwa biex ngħidlek kważi komplut għalkemm id-delizzju jitlob li dejjem ikun hemm dik ix-xi ħaġa, dik it-togħma, kif ngħidu hekk, ġdida. Però bħala sett tradizzjonali huwa magħqud u dan lili flimkien mal-familja tiegħi u mal-bosta voluntiera u nies li jagħtu lejt tal-ħbiberija tagħhom u anki l-għajnuna tagħhom f'din il-wirja e inħossuna sodisfatti ħafna li fit-12 sena irnexxina biex ngħidlek nagħmlu ċerti mirakli Għaliex, tafu intom, biex isiru attivitajiet ta' dan it-tip, trid finanzjament ftit qawwi mhux ħażin, u allura kull sena konna qegħdin nagħmlu statwa biex eh, tkompli tikkumplimenta din il-wirja kappella. Apparti s-set tal-vari tal-passjoni, li ovvjament mhux biss jispiċċa sa Kristu mejjet imma wkoll sa Kristu xoxt li jinsab fin-niċċa tal-vara l-kbira, wieħed ikun ukoll jista' jarah minn iżur Din il-wirja kappella insibu wkoll żewġ statwi oħra li huma xogħol Fletcher, dik tad-Duluri, jew aħjar id-Deżolata, il-Madonna taħt is-salib wieqfa u Kristu imsallab, żewġ statwi li jmorru lura għall-bidu tas-seklu 20. Jiġifieri qegħdin ngħidu fuq mitt sena ilu. Dawn iż-żewġ statwi devoti kienu ġew akkwistati fl-2016 u fl-2018, id-duluri fl-2016 u l-kurċifiss fl-2018 u ġew irrestawrati mir-restawratur Ruben Farrugia, huwa mill-Belt Victoria, residenti fil-lokalità tal-Għarb. Għall-okkażjoni ta' din is-sena, 2024, Ġew imżanżna wkoll diversi opri ġodda, fosthom l-istatwa ta' Ġesù Nazzarenu, xogħol l-artist Għaxqi Silvio Mizzi. Saru wkoll żewġ standarti tar-Rakkmu, waħda tal-Fratellanza tad-Duluri u l-oħra tal-Fratellanza tal-Kurċifiss, tas-Santissmu Kurċifiss, xogħol fir-Rakkmu mill-isbaħ u mill-ifjen ta' Alfred Zammit mill-Belt Valletta. Sar ukoll xogħol ta' restawr f'din il-bizzilla li nsibu hawnhekk fuq l-Artal Maġġur. Eh, is-sena l-oħra nħasset il-ħtieġa li din il-bizzilla tiġi rrestawrata u mill-restaw li sar fuqa ħareġ li hija biċċa xogħol ta' ta' preġju kbir ta' mużew biex ngħidu hekk. u li ġiet irrestawrata bl-aktar mod rispettuż u dinjituż. Fil-fatt ta' min jgħid li din il-bidsiela tmur lura madwar 140 sena. Inħossni sodisfatt ħafna illi affarijiet ta' dan it-tip aħna nieħdu ħsiebhom għax mhux biss inżidu l-opri ġodda imma wkoll nieħdu ħsieb dak illi għandna. Sar ukoll ir-restawr tal-linef ta' Mad-Duluri, qlibna il is-sistema tad-dawl għal dik LED minn Luke Bezzina, minn hawn nixtieq nirringrazzjah minn qalbi tax-xogħol, il-paċenzja, l-imħabba u d-dedikazzjoni tiegħu biex sar dan ix-xogħol. Ovvjament il-wirja kappella bdiet mill-24 ta' Marzu, ħa tibqa' miftuħa sa nhar il-Ġimgħa l-Kbira u allura Nistedinkom sabiex tiġu żżuruha ħalli mhux biss tapprezzaw ix-xogħol li jsir matul is-sena, imma persważ illi anki l-ambjent u l-wiċċ għażiż ta' Kristu jħallu dik l-impronta fuq dawk kollha illi jiġu jżuruha. Minn qalbi nawguralkom l-Għid it-Tajjeb.